Ko te kaupapa o taku kōrero, ka huru kai, ka huru kai ruka, ka huru kai raro. E hoa mā, ko te kaupapa tēnei o, te, o taku tētahi wahako o tētahi wahaka o taku tohu kairaki mō te whakaora reo i a, i a Kai Tahu. Nā, ahakoa ka āhuata ko te reo e tātarihia ana me te momo reo e kōrohi ana, he ōrite ka pēhitaka me ka kaweka o te huka e whakapeto koi ana ki te whakaora i kā reo o ka iwi taketake ki tēnā pito, ki tēnā pito o te ao. Ka pērā anō ka tohe i kōrerohia e Te Ururoa. Atu i ka tairo a Tū Te Koropaka, ka tairo a Kupe rānei e mōhiotia ana, pērā i te tokoiti o kā kaiako, te noho mararā o te iwi kōrero, te iti, te koretake rānei o kā rauemi hei āwhina i kā mahi whakaako i te reo me kā tōrakapū ā-iwi, kotahi tonu te taniwha e tētē ana i ōna niho i te ao, i te pō ki te huka whakaora reo, ko te taniwha o te wā. Mō kā iwi taketake o te ao whānui e koikō nui ana ki te pupuri, ki te whakarauora me te whakawhanake i ō rātou reo hei reo kōrero, hei reo tuku, hei reo whānau anō hoki, kātahi te taniwha nui weriweri hoki ko te taumahataka o te wā. He aha i whakataniwha ai tēnei mea, te wā? Me pēnei pea te kōrero, he māniania ia, e kaheko noa ana i ō rikarika mēnā kāore koe i te mataara, he iti hoki tōna āhua, nā reira i ētahi wā, kāore koe i te kite atu kai hea ia e huna ana, ahakoa kai mua tonu i tō aroaro, ā, taro noa ake, kua mahiti, kua pau i te aroka atu ki kaupapa kē o tō ao. He mea e hiahiatia nuitia ana tēnei taniwha o te wā e kā kaupapa maha. Nā reira ka huri tō tuarā mō te wā popotono iho nei, ā, ka tāhaetia e tētahi atu. Ā, ka mahue mai koe e rakuraku ana i te upoko me te whakaaro ake, i karo tēnā i hea. Ka mutu, mō kā reo taketake, ririki hoki o te ao nei, he iti te wā, ki a tātou, nā te hōrapataka o kā reo nunui, taikaha hoki, i kā whenua katoa o te ao whānui, me he taiā niwhaniwha tōna rite. Ki tēnei tirohaka, he hoariri tonu te wā ki kā huka whakaora reo. He māra kē ane tō kiteka atu i te karu tipua e haramai ana. Ekari ahakoa o Kawī, o auē ki tō iwi i te rereke atu, i te rereke atu o te tai, auare ake te aro mai, ki Ōtaki. I mahi tonu rātou i ā rātou mahi o ia rā, e kāpō ana rātou ki te parekura ki tua noa iho, a hoki whakamuri, tae noa atu ki te tauka o te ataaraki o te karu whakamate, ki ruka i a rātou, kātahi ka kitea, Ka tahi ka mataku, ka tahi ka mārama. Ekari kē ia, e hoa mā, kua hipa te wā. Ehara i te mea ko te katō o kā iwi e pura ana ka kanohi, e kao. He iwi anō kua rō e noho mataara ana ki tērā mōreareataka, ekari i rakona tonutia kā autō o te tai rere. Tērā pea he kaha nō rātou ki te whawhai, ki te tohe atu me he ururoa tonu i te kupeka. Ahako tonu ki ērā momo takata hoki he tipua te wā. He rite tonu te kiteka atu i kā kaupapa whakaora reo i tēnei āhuataka, arā ahako te tipuka o te rahi o kā tākate e ako ana i te reo me ētahi o aua huka tētahi anō, ka kitea? Kari te kite ranei. Oh na, ka, kari kite i te mea. Huki whakamuri, ka pai. Um, aha ko te tipuka o te rahi o ka tākate e ako ana i te reo, arā ko tērā te, te rāraki kahuraki, Kāre tonu te tipuka o tērā tokomaha i rite ki te tipuka o te tokomaha o te iwi kāore i aro atu i te reo. Nā reira ko te mea whero tērā. Nā reira aha ko te pikika o te nama o ka tākate e kōrero ana, Mēnā ka tirohia tō rātou ōrau o te iwi, kai te heke iho te ōrau o te huka reo i tērā o te iwi nui, ā, ka piki haere te, te akotaka. Nā, ko tērā te kōrero i kororohia e Te Ururoa, arā, kāore tō tā te ōrau o te huka e kōrero Māori ana i te tipu, i te tipu i tēnei wā. Nā, tērā pea, mēnā kei te roko koutou i te reo o Tīmoti ki te taha, kai te toko ake te whakaaro, he aha rā te mate o tērā āhuataka? Ki ētahi, he moumou wā te whai whakaaro ki te huka kāore i te aro atu ki te kaupapa. He tika ake te whakaaro kia waiho atu rātou ki a rātou anō, i tō rātou ao kore reo. Ā, me matua aro kē atu tātou ki te huka pikoko ki tō tātou reo, arā, te mea whai muri mai. Hei reira, whakaheke tōtā ana ki ka mahi hei āwhina i a rātou. Ki te pērā tātou, ka arotakehia te pai o tētahi rautaki i ruka i te tipuka o te rahi me te tipuka o te kouka, te whānuitaka rānei o te reo e kōrorohia ana e kā kaikōrero o tētahi rōpū. Ahakoa te rahi o te ōrau o tērā rōpū o te iwi whānui. Ko te mea e tukituki ana ki tērā aroka, Ai, ko te mea e tukituki ana ki tērā aro kai te nui ko te wā kaikarikarika o te tokomaha, te mana me te tikaka ki te aukati, te tautoko rānei i ka mahia te tokoiti. Mehemea kei te whai pūtea ā-iwi hei huruhuru kia rere ai te manu o tō kaupapa mō te tokoiti, ka mate koe ki te taupatupatu atu ki te tokomaha o te huka kore reo kia ea ai tō kaupapa. Kai te whakataetae tō tono ki te pūtea hāpai reo, ki kā kaupapa e hākai ana ki kā wawata me kā hiahia o te nuika me ō rātou tini mate. Ka mutu, me uaua ka kite i tētahi rakatia, rakatira kua pōtihia, e huri tuarā ana ki te rahika o ā rātou kaitautoko, me te aro kē atu ki te tokoiti i ruka i te tika o te tono. Mehemea kāore te nui ka o te iwi e kite ana i te mana me te hua o ka mahi whakarauora reo me ka mahi whakapakari i te tuakiri o te iwi, ka noho te taua iti o Kāti Whakaheke Tōta, Ngāti Whakaheke Tōta rānei, ki te whakapau i te riaka ki te kakari ki ō rātou ake whanauka, mei kore noa e tūpono ki te tauka mai o te māramataka o te pūraki aho ki ruki i a rātou. E hoa mā, ka piki ake te wā e whakapauhea ana ki te whawhai mō te, ki te whawhai mō te pūtea i te mimiti-taka o taua pūtea anō. Nā, i tōna mutuka ka noho te wā e wātea ana ki ka ika ā-whero o tō tātou reo, ki te whakaako, ki te whakapakari, ki te whakaora reo anō hoki, hei papa i tērā o ka whawhai. Ko tāku ki a koutou, he taoka, he taoka te wā. Tōna iti, tōna kaha, tōna mana, he kuru auhuka ki te poho o te iwi e kakau ana ki tōna reo. Nā, ko tēnei tau, te tau 2000 ka huru mā rima. E tohea, e, e tohua ana te ekeke o te mahere rautaki reo o Kai Tahu ki tōna kahuru mā rima tau. Mai i tana whānau taka mai i te tau 2000. E rima tau anō te kaupapa rā i te kōpū o te whakaaro i mua i tērā. Heoi i whakarewahia tana putaka mai ki te whai ao ki te ao mārama i te tau 2000. E rima ka tau ki a mātou te rōpū whāiti e kōkiri ana i te kaupapa ki te whakatairaka i kā wawata i kā hua i puta ki mua i te rūnanga o Ngāi Tahu. Ko te mahere nei he mea e whakaatu ana Te tōna tika ka mōhio te nuika, he mahere e mea ana, arā, ko, ko tahi mano kaika, ko tahi mano wawata, ā, ko tōna whaika, hei te tau rua mano rua, ā, ka, rua kahuru mā rima, ka eke te rahika o ka kaika, o Kāi Tahu e kōrero ana i te reo ki tōna kotahi mano. Ai auē, kua hipa te wā. Kua arotakehia te rautaki o Kotahi Mano Kāika ia rima tau mai i tērā wā. He maha ka kōpiko me ka ara aukati, ā, autaki i whaia e mātou i tēnei haereka. I a mātou e pōwhiri atu ana ki tōna kahuru mā rima tau, he maha ka hua kua kitea. Heoi, he nui rawa atu ka wero kai mua tonu e te aroaro, mēnā kei te hiahia ki te whakatutuki te whāika matua o tērā Kotahi Mano Kāika, e kōrero Māori ana. Ā, he nui taioriori nei te wero mena ka tīmata ki te whakaaro ki tō, ki tō mātou mita, arā te mita o Kāi Tahu, me ōna whāika, me ōna āhuataka. I te tau 2000 i whakaarohia e mātou e rima pea kā kāika o Kāi Tahu e kōrero ana i te reo ki Te Wai Pounamu. Nā, e hia ka kāika ō Kāi Tahu e kōrō mai i te reo i tēnei tau, te tau 2000, ka huru mā rima? E aua, kāre tonu mātou i te mōhio. Nā te mea e whā tau mai te tīmataka o tērā kaupapa, i aukati mātou i tērā mahi i te kohi tatauraka mō te huka e kōrō Māori ana i te reo. Nā reira, kua mate mātou, Ki te rakuraku anō i te upoko me te whakaaro ake ko wai ka me mōhiotia ana e mātou e kōrero Māori ana i roto i a Kāi Tahu. Kātahi te mahi whakahīhī ko tērā, arā, ko ka me mōhio nei mātou ka mea i ro, ka whai wāhi i roto i ka tatauraka. Hoi anō, aha kō tērā, aha kō tērā mahi whakahīhī, kua noho mātou ki te pērā, ā, kua eke mātou, Ā, ki tōna whā tekau whānau. Whā tekau whānau e kaha ū ana ki te reo i ō rātou kāika i te tau rua mano kahuru ma rima. Waihoki, he rōpū e matatau ana ki te kōrero ekari kāore he tamariki mokopuna rānei i te kāika hei tuku i te reo. Nāia tētahi whakaahua kia kite mai i te pikika o te reo i kā kāika o Kāi Tahu i te rua kahuru tau kua hori. Ahakoa te ataahuataka ki te whakaroko atu ki tētahi reaka hou o Kāi Tahu, arā, ka tamariki i roto i te wā roa nei, ko ka, te reaka tuatahi o ka tamariki Kāi Tahu e kōrero Māori ana hei reo tuatahi, ā, me te reka hoki te kiteaka, kiteka atu o ērā tamariki e omoma haere ana i kā kāika Kāi Tahu me tō rātou reo. Me taku whakaae ki tērā whakataukī iti rearea teitei kahikatea ka taea. He matakohore a Haumena ka warea e te pōhēhē me te whakaaro ake, ki te haere noa iho mātou i te ara kua whāia kēhia i Kakahuru tau mā, mā rima a tau kua hipa, ka eke panuku, ka eke takaro a te kahuru tau kai mua. Ehara i te mea kia whakaaro mātou ko te ko tērā tau, te 2022 ka huru mā rima te mutuka o te haereka, ko tērā te pūtake o te haereka, ekare ehara tērā i te mutuka. Heoi, mehemea kāre tātou, mēnā kāre tātou i panoni te mahere kua whāia kēhia e mātou, Kāore mātou te kite i te hua rerekē i tōna kahuru tau. Nā, me whakaaro Māori pea tātou ki tēnei āhua o tēnei mea te taniwha. Koia tērā e whakamataku ana i ētahi wā. Heoti rā, he wā anō koia te kaitiaki e wawao ana i te iwi ika hoari e whakatata mai ana. He mahi anō tā te taniwha i ētahi wā, arā, ki te whakamaumahara i te huka takata, ki ka tikaka tuku iho a te iwi. Arā, ki te tuku mihi i mua i te hauhake kai, ki te tuku karakia i mua i te hī ka rawa o te wai, ki te manaaki rānei i kā wāhi tapu o te iwi. Me pērā pea tō tātou taniwha ki tēnei mea, ā, ō tātou whakaaro ki tēnei mea te taniwha o te wā. Te taniwha o te kahuru tau kai mū i a mātou o Kāi Tahu i tēnei wā. He whakaohooho, he whakamataku, heoti, he tohu ārahi i a mātou ki te whai i te ara tika, i te ara whai hua mō tō tātou reo. Mēnā kahuru mā rima ka tau i a mātou ki te eke ki te rima kahuru kāika, kahuru tau e toe ana ki te eke i te, taihoa, Ā, 900 kahuru kāika anō. He tika kia whakarerekē ai te mahere. Nā reira e hoe, hoa mā, ka whakataniwha au i ahau. Nā ia taku horo whakaoho, whakamahia te wā kai a tātou. Maimoatia ia, ia hēkona. Ia hāora, kai a tātou i tēnei wā. Kia raupapa, kia nahanaha te takoto mai o te mahere, kia whakatutukihia ai te wawata I te wā e tika ana, ā, me ohu tātou ki te kimi i tētahi aroka hou kia hua ai ērā wawata. Me whai wāhi kā haumāuiui o kā hau o kā tau kua hipa ki roto i te arotahi whakamua, ā, me aro hoki tātou ki kā mea e whakaawe ana i te oraka rānei o kā reo mai kā tōpito o te ao. Kia whiria kā aho e toru nei, te aho, arā, ko te aho o kā wawata, te aho o ka akoraki ka tau, me te aho o ka mea e whakaawe ana i te reo. Ka tāne kaha te taura o te whakaaro o te arotahi whakamua. Ka mutu me mau māro hītari, hītari rī tātou ki tēnei mea te wā, ki tērā kahuru tau. Koi warea kēhia e te wairua haumāruru i te takata mai o taua taiāniwhaniwha kai waho atu kai te moana. Na, i au e whakaaro ana ki te whakapau tika o te kahuru tau e heke mai ana, kia whai hua ai tā mātou kaupapa, ka hoki ōku mahara ki te ao o te whakataukī hei ārahi nei i te ara o huatau. I kitea tēnei mea, arā, kahuru kai ruka, kahuru kai raro. Kia te rape kāore ētahi te mōhio ko kahuru hoki te ikua mō te marama tekau i te maramataka Kai Tahu. He iwi koi mātou, arā, Mātahia te tau māruaroa toru whā rima ono whitu waru iwa kahuru pērā ana a Kāi Tahu. Heoi anō, ko tērā te marama o te marama tekau i te maramataka Kāi Tahu, arā ko Huitāngaru ki te nuinga. Nui ka. Ko Kahuru anō tērā te ikoa mō te wahako te tau i muri mai te raumati, arā ko Kahuru ki kā iwi o te Ngahuru ki kā iwi o konei. Ko Te Ikua Kai Tahu mō te mārama o Paekawhāwhā, ko Kahuru Kai Paeka. Ā, ko tērā te wā e pūkei ana te kai i kā paeka kai i kā pātaka o te iwi. He wā humi tēnei, he wā e makuru ana te kai i mua i te tauka mai o te makariri. Mutu ana te mārama o Kahuru Kai Paeka ko te marama o Kai Te Haere, ā, ko tērā te wā e whakatika ake ana te iwi, ā, ka riro ki te toka ki te mahi tītī. Kia hoki anō au ki tēnei kōrero mō tēnei kaupapa a Kahuru kai ruka, Kahuru kai raro. Ahakoa te mārama o kā kupu, he hohonu anō ka tikaka mō te whakatauki nei. E rua ōna māramataka i roto i ngā pepeha a ngā tūpuna. E hākai ana te te whakamāramataka tuatahi ki te kai me te mahi o kā niho ki te kau i te kai. Ā, ko Kahuru kai ruka he kororo mō ka niho, ai, ko te. Tekau kai ruka i aki te waha. Ā, Kahuru kai raro, ko ka niho o raro. Ko te tikako o te whakatauki, āe, he niho o ruka, he niho o raro, ekari ko tōna tino tikaka, ā, he kōrero ki te takata ki te whakamahi i kā mea kei a ia. Arā, whakamahia ka taputapu kai a koe. Ki te tū te ihu o tētahi ki tāna kai, ka whakamahia tēnei whakatauki kia tohua a ia kia tika ana whanoka. Ei, e hoa! He niho ōu, nā reira hei aha rā tō amuamu, e kai tō kai? Nā, e hākai pū ana tēnei tikaka ki ka takuka a ētahi o te, tōku iwi i tūponohia e mātou o te Rōpū Whakaora Reo o Kāi Tahu. Ahakoa ka huanui i whakatakotohia e mātou kia wātea te iwi ki te ako o te reo, ahakoa ka rauemi i haka, i hakā, he rā anō he takuka, he rā anō he takuka. Kahuru mā rima tau kua hipa ko ērā takuka kei mua tonu i te arero kei ka arero o te nuika. Arā, kāore i a mātou te āhei take ki te ako i ā mātou tamari, i ā mātou e tamariki ana. Kāore aku matua i tuku iho mai te reo ki au. Kāore he karaihe reo i taku rohe i ka wā pai e, i ka wā e pai ana ki a au. He nui nō aku mahi, kāore au te wātea ki te ako. He iti nō ka rauemi hei āwhina mai. Ka tāria te wā e āhua tau ana taku oraka, kātahi ka aro atu ki te ako. Nā, e rite ana ēnei takuka ki te tamaiti e tū ana te ihu ki tana kai. Kāore ia i te rata ki tētahi momo kai, te rape ki te huawhenua, ā, ki te momo mīti, ki te āhuatako o te kīnaki, ki te aha rānei. Ko te whakaputa takuka te mahi ka pahure i a ia. Mēnā he tūturu tana hiakai, mēnā he hiahia ōna ki te whai i te ara hauora ka kai i āna kai, ahakoa te tohe a arero. I ka tau te kahuru i mua, he tikepe ētahi o aua takuka. Arā, kāore he kai ka pereti o ētahi. Ekari ināianei, kua kore te nuika. Nā te ao o te ipuraki me te māmā ki te tūhono, tētahi ki tētahi, kua horahia a Rau Ara ki, ki kā tākata e ako ana i te reo Māori. Nā reira, kua whai niho te nuika. Ko te mate ia, kāore tonu ētahi te hiakai ki te whakamahi i aua niho. Tērā pea he more. Tērā pea he rerekē ka momo kai, kai tō tēpu, arā kāore he rōpū nui ki tō takiwā hei hoa ako. Ekare ka taea tonutia e koe te ako. He maha ka rauemi kore reo i te ipuraki, ā, kōrero reo, ā, i te ipuraki, kai ka whakapukapuka, kai ka whare pukapuka rānei. He maha hoki ka kaupapa ako reo e wātea ana ki ka tākata mō te kore utu. Ahakō te rerekē o te kai, ka ora tonu tō tinana i te mutuka. Kāti, ko te tuara, ko te tuarua o ka whakamāramataka i te pukapuka, ā, o ngā pepeha mō Kahuru Kai Ruka, Kahuru Kai Raro, he kōrero mō te wāhaka o te tau. Ko te wā e kahuru ana te ao, ko ka tohu o te kahura, ā, o te Kahuru Kai Raro kai te whenua. He tohu tēnei mō te tika o te wā ki te mahi i te mahi. Ā, koira hoki tāku, mō tā mātou mahere rautaki o te kotahi mano kāika, kua tika te wā. E hākai ana a Kahuru Kai Ruka ki te kahuru tau kua hipa, me ka ara i parahia i ka tōpito o te ao hei whakamāmā i te haere o ka mahi ako reo, ā, ko te ao hakarau tētahi o ērā ara nui. Ko ka mea ka taea e tātou i ēnei kahuru tau, kāore i moemoeātia, i pōhewatia i te rima tau i mua i tērā. Na kāore au i te whakarāraki mai i kā momo hakarau kei a tātou, ekare e mārama ana tātou. Ko ka mea e whakaarohia ana e tātou i tērā wā, eh, kei ao kē tātou ināianei, ī Papa ī Waiāhara ī, ī. Ā, nā reira, kua tae, kua, kua kī te whata kai i ka taputapu ināianei, i ka kai, i ka tikaka whakaako, ko te mahi noa iho ki a tātou kia ākina te iwi ki te kai. Ai. Ka tapaina e au te kahuru tau e tū mai nei, ā, ko kahuru kai paika. Arā, koira te wā kia mahia te mahi, kia whakamahia ka niho o ruka, o raro hoki, Kia ora ai te reo i ka waho ka whanao te kotahi mano kaika. Ka waiho a Kāti Takuka, Ngāti Tak, Tak, Ngāti Takunga, ki Rahaki, ki te whenua o Tū-te-ihu. Ko tērā momo he momo e mate ana i te matekai, ahakō e matomato ana te tupō ka kai whakaora i ō rātou nā taha. Ka noho hoki tērā whenua i mua tonu i te ara o te tai āniwhaniwha e whakatata mai ana. Ko te huka e aro mai ana ki a Kāti Kahuru Kai Paika, Ngāti Ngahuru Kai Paenga, ka ora i te kai i ō rātou pātaka. Ā, kāore rātou i te mataku i te hekeke o te tōtā i te rae me te uaua o te ara haere. Ka kai, ka whakamahia ka niho, ā, ka tae te wā ka makona. Ka puta a Pito i te oraka o te reo i ō rātou whānau. Kai whea mai nei te makaro o taua kai? Ko te mana ko ia. Ka eke kā whānau kotahi mano ki tērā taumata i ka. I ka tau kahuru e tū mai nei. Ka kimihia e tērā huka, ka huanui kāore anō kia takahia e kā waewae o mua. Ekari, ka haere tonu rātou i te whakaaro kotahi. Ki te pērā mātou, mō ka kahuru tau nei, ka tae atu ki te wā o kai te haere. Hei reira mātou e kite atu ana i kā hua o te wā i a tātou. Hai taua wā ka roko mātou i te taniwha e hoki atu ana ki tōna rua. E mōhio ana tātou, e kore tērā taniwha e moe. Heoi, ka noho tonu hei kaitiaki mō mātou, ā haere ake nei. Kahuru kai ruka, kahuru kai raro, kotahi mano kaika, kua tae te wā. Kia ora tātou.